Tek ǵana bir adamnıń qararı pútkil aymaqlardı xáreketke keltiretuǵın arqa dalasın kóz aldıńızǵa keltiriń. Bul adam tun yabıǵıw qaǵan edi. Onıń biyligi diywallar menen emes, al, jollar menen ólshenetuǵın edi. Ol ehramlar qurmadı, biraq Suyab hám Qara teńiz arasındaǵı kórinbes kópirdi dúze aldı. Bul jerde kárwanlardıń kesilispesinde sawdagerler bes tilde. Awa-awa dál bes tilde sóyleser, qaǵannıń pármanların bolsa payda ushın awdarmashısız ǵana túsinetuǵın edi. Onıń awqamlasları ózgerip turǵan menen de maqset sol-sol edi, yaǵnıy hár bir kárwan kóleńkesi tabıs, abıray hám tártipti ańlatıwı kerek edi. On oqtı bir sadaq jibine tartatuǵınday etip kim birlestire aldı? Juwaptı donlar tarmaǵında, saxıy zıyapatlarda soqt qolı menen jazılǵan hám dala kúshi menen tastıyıqlanǵan shártnamalardan tabıladı. Eger kóshpeliler qúdireti qalay tártip arxitekturasına aylanǵanı haqqında túsinik payda etpekshi bolsańız, onıń izinen barıń. Yaǵnıy, búgingi video sizdi onıń hákimiyatınıń barlıq. jolları boylap sayaxatqa shıǵarlaydı. Demek búgin dıqqat itibarımız orayında tún yap ǵu qaǵan. Eger Jayxonnıń bilim suwına súńgiwge tayar bolsańız, biz basladıq. Jetinshi ásirdiń altı júz jigirmanshı jıllarında Batıs túrk qaǵanlıǵın basqarǵan Tunyabǵu qaǵan Batıs túrkler hákimiyatı eń joqarı shoqqısına jetken Ashina dinastiyasınıń basshısı sıpatında tariyxqa kirdi. Ol aldınǵı qaǵan Shiyguidiń eń jaqın átirapınan shıqqan bolıp, hákimiyattı qolǵa alǵanda tek ǵana áskeriy kúshti emes, al daladaǵı kóshpeli birlespelerdi Jipek aymaǵı qalaları menen baylanıstıratuǵın tán alıwlar, awqamlar hámde shártnamalar tarmaǵın da miyras etip aldı. Onıń húkimdarlıq dáwiri ádette shama menen altı júz on segiz, hám altı júz jigirma segizinshi yaki bolmasam altı júz otızınshı jıllar menen belgilenedi. Bul hár qıylı jazıw dástúrlerindegi ayırmashılıqlar sebepli júz bergen, biraq bul mánisti ózgertpeydi. Yaǵnıy, tap sol dáwirde Batıs túrk mámleketi shıǵısta Jetisiw hámde Tarim háwizinen, batısta bolsa Kaspiy boyı hámde Kavkazǵa shekemgi aymaqtı qadaǵalaǵan, onıń húkimdarı bolsa Sasaniyler Iranı hámde Shıǵıs Rim imperiyası islerine batıllıq penen aralasqan. Sonı da aytıp ótiwimiz kerek, bul mámlekettiń kólemin túsiniw ushın qaǵan qarargaxları hámde oypatlıǵı boylap sozılǵanın, oraylıq qarargax Suwyapta jaylasqanın eslewdiń ózi jetkilikli. Suwyap tek ǵana kóshpeliler mákanı emes, al xalıqaralıq sawda orayı hám kóp tilli qala mádeniyatına iye orın edi. Bul jerde soǵd sawdagerleri, túrk aqsúyekleri, Buddizm hám xristian dininiń úgit-násiyatshıları, Iran húnermentleri ushırasatuǵın edi. Suyop hám qońsılas qalalardıń arxeologiyalıq qatlamları bir waqıttıń ózinde bir neshe diniy dástúrler hám ónermentshilik mektepleriniń izin kórsetedi. Bul qaǵanlıqta qanday da bir mámleketlik din bar ekenligin ańlatpaydı, kerisinshe húkimdar qatlamnıń táńirshilik isenimi tiykarǵı orın tutqan saraydaǵı diniy hártúrlilik bolsa Ullı jipek jolındaǵı jaylasiw hámde sawda hám diplomatiya mápleri jolında júrgizilgen keńpeyillik siyasatınıń nátiyjesi edi. Tún yabıǵıw dáwirinde qaǵanlıqtıń jámiyetlik hámde siyasiy dúzilisi bir-birinin tolıqtıratuǵın eki mexanizmge tiykarlanǵan edi. Birinshisi dalaǵa tán bolıp áskeriy kúshler hám húkimdardıń qawım aqsúyekleri menen jeke baylanıslarına súyenetuǵın edi. Ekinshisi qalalı bolıp Oazislerdi olardıń diyxanshılıǵı, ónermentshiligi hámde bajıxana dáramatları menen qadaǵalawǵa baǵdarlanǵan edi. Batıs túrk konfederaciyası sol waqıtqa kelip on oq atı menen belgili bolıp, bul eki qanatqa birlestirilgen on ruwdı ańlatatuǵın edi, Dulu hám Nushi biy. Bul qanatlar ápiwayı hákimshilik birlikleri emes, al túrli aymaqlar elatları hám túrli áskeriy qániyelikke iye kóshpeli jámáátler arasındaǵı kúsh teń salmaqlılıǵın sáwlelendirgen. Tunyabǵudıń siyasiy sheberligi sonda edi, ol awqamdı hesh bir blokqa da óziniń jeke múlkine aylandırıwǵa jol qoymay, olar arasındaǵı teń salmaqlılıqtı saqlap qalıwǵa eristi. Buǵan kadrlardı tayınlaw, sawǵalar, neke arqalı tuwısqanlıq baylanısları, sonday-aq, Tudunlar institutı, áhmiyetli qalalar hám qawım awqamlarında Qaǵanıń arnawlı wákilleri xızmet etken, tudunlar bajı jıynap, tártipti baqlap, elshilerdi qabıl etken, yaǵnıy kóshpeli hákimiyattı qala basqarıwı menen baylanıstırǵan. Sawda-satıq hám jazıspalarda dál-dál, kóbinese diplomatiyalıq sóylesiwlerde Awdarmashı xızmetin atqarǵan soǵdılar sheshiwshi rol oynaǵan. Olardıń mápleri qaǵannıń mápleri menen sáykes keletuǵın edi. Jollardıń qáwipsizligi hám sawda-satıqtıń erkinligi barlıq qatnasıwshılarǵa payda keltiretuǵın edi. Onıń hákimiyatınıń ekonomikalıq ólshemi tiykarınan Transaziya jolların qadaǵalaw menen belgilenetuǵın edi. Tovarlar, jipek, tatımlar, metallar, joqarı ónermentshilik buyımları aǵımı, maǵlıwmat, sawǵalar hám diplomatiyalıq baylanıslar aǵımın ańlatadı. Qaǵan qarargahı bunı tek kúsh penen ǵana emes, al tártip penen de paydalanıwdı biletuǵın edi. Tikkeley áskeriy basqarıw ornına tudunlar arqalı oazislerge jumsaq tásir ótkeriw qárejetlerdi azaytıp jergilikli elitanıń sadıqlıǵın saqlap qalıw imkaniyatın beredi. Olar tólemler hám qaǵanlıqtıń sırtqı siyasatında qatnasıw esabına qorǵaw alatuǵın edi. Jámiyettiń kóshpeli bóliminde qaǵan hákimiyatı dáslepki túrk dúnyası ushın dástúriy bolǵan ataq hám de qárejetler sistemasına tiykarlanǵan edi. Bunda qaǵan joqarı húkimdardı Yapǵu bolsa joqarı udel ataǵı menen, sonıń menen birge jeke ataq elementin ańlatqan. Bunıń artında diyxanshılıq mánisindegi rásmiy byurokratiya emes, al xorezma hám júrislerdegi tabıslar menen bekkemlengen áskeriy hám urıw aqsúyekleriniń iyerarxiyası turatuǵın edi. Tonyabgudıń sırtqı siyasatı maqsetlerdiń anıqlıǵı hám qurallardıń beyimlesiwsheńligi menen ajıralıp turatuǵın edi. Batısta ol imperator Irakliy menen awqam dúzip, Sasaniler Iranına qarsı turdı. Kavkazdaǵı birgeliktegi háreketler altı júz jigirmanshı jıllardıń aqırında Tbilisiydiń qamal etiliwi túrkiy kúshler ullı mámleketler jánjelinde úshinshi tóreshi rólin atqarıw múmkin ekenligin kórsetip berdi. Hár qıylı jılnamalardaǵı atlar hám de túsindirmeler hár qıylı. Bul ataqlardıń awdarmaları hám saray jazıw dástúrleriniń ózine tánligi menen baylanıslı. Biraq ulıwma kórinis gúmansız Batıs túrkler romeyler menen birgelikte parslardıń Iberiya hám Kavkazardı ústinen qadaǵalaw sistemasın buzıp, sawda hám siyasiy aǵımlardı óz mápine baǵdarladı. Qubla shıǵısta Tuniyabuǵu húkimdarlıqtı Toxarstanǵa jaydı. Ol jerde túrkiy hákimiyat post-eftaliyler ortalıǵında Yabuǵu dep atalǵan óz nayıbların tayınlaw hám de jergilikli knyazliklerge súyeniw arqalı rásmiylestirildi. Bul qaǵanlıqqa Baktriyaǵa, Okstıń joqarǵı aǵısına hámde Hindikush taw jollarına, yaǵnıy Orta Aziyanıń Hind yarım atawı menen baylanıstıratuǵın jollarǵa shıǵıw múmkinshiligin berdi. Sonday-aq, shıǵısta qaǵanlıqtıń tásiri Turfan hámde Gaochan oazislerine shekem jetip bardı. Bul jerde eń áhmiyetlisi xalıq jaylasıw ushın basıp alıw emes, al bajlar hámde kárwan qáwipsizligin qadaǵalaw edi. Tonyabǵu húkimdarlıǵınıń mádeniy kórinisi kóp qatlamlı edi. Qaǵan átirapındaǵılar táńir hámde dalanıń áskeriy muxaddesligi, isenimlerin saqlap qalǵan bolsa da, qarargah átirapında buddizm ibadatxanaları, xristian, yaǵnıy nestorian, jámiyetleri hámde sawda diasporalarınıń zartushtiylik ibadatxanaları jumıs alıp barıwı múmkin edi. Jetisuw sarayı hám qalaları túrkiy aqsúyeklerdiń soǵıt jazıwı, Iran sheńberindegi diplomatiyalıq sózler, Vizantiya diplomatiyasınıń grek usılı, sonday-aq Toxaristan arqalı kirip kelgen Hind hámde Toxar tásirleri menen duslasatuǵın maydanǵa aylanǵan edi. Bul sońǵı orta ásirlerdegi kóp milletli imperiya emes, al mádeniyatlar arasındaǵı dáldashlıq ornınan paydalanǵan isenimli hám sheber konfederaciya edi. Tón yabǵıwdıń nábit bolıwı pútkil bir sistemaǵa soqqı boldı. Dereklerge bola bul waqıya altı júz jigirmanshı hám altı júz otızınshı jıllar aralıǵında júz bergen hám Zaray tóńkerisi menen baylanıslı bolıp, nátiyjede kórilmegen qarama-qarsılıqlardı júzege shıǵardı. Dolu hám Nushibi qanatları arasındaǵı báseki ashıq qarama-qarsılıqqa aylanadı. Ataqqa dáwógerler, túrli qáwim toparları hám sırtqı qorǵawshılarǵa súyene basladı. Shettegi múlkler, ásirese qala oazisleri jańa qorǵanıw izlep, Xár túrli jollardı qollana basladı. Bunday jaǵdayda qaǵanlıq tez arada burınǵı shólkemleskenligin joǵalttı hám keyingi on jıllıqlarda batıs túrk dawagerlerin jeńip, olardıń aymaqlarınıń úlken bólegin óz basqarıw sistemasına kirgiziwge erisken tan Qıtaydıń barǵan sayın kúsheyip baratırǵan basım astında qaldı. Tún yabǵıwdan keyin Batıs Túrk Qaǵanlıǵı tariyxı jalǵız oraydıń bólshekleniwi hám aymaqlıq kúshler básekelesiwiniń tariyxına aylandı, onıń dáwirinde bolsa ol qala qúdireti hám qala mádeniyatınıń siyrek ushırasatuǵın úylesimi tariyxı bolǵan edi. Tún yabǵıwı dáwirindegi Batıs Túrk Qaǵanlıǵı shól konfederaciyası hámde jipek oazisleriniń, Qalalıq infrastrukturası arasındaǵı quramalı baylanısqa tiykarlanǵan bolıp, dál usı eki sistemanı bir-birine sáykeslestiriwge bolǵan qábiliyet onıń hákimiyatınıń turaqlılıǵın támiyinlep bergen. Ishki dúzilis bolsa awqamlar awqamınan ibarat edi. Yaǵnıy, dástúriy túrde on oq dep atalatqan on iri birlespe, shep hám oń qanatqa, bólingen edi. Bunda hár bir qanattıń óz aqsúyekleri, kóshiw baǵdarları jáne de sawda hám áskeriy háreketlerdegi mápleri sáwlelengen hám bar edi. Qaǵanıń wazıypası bolsa olardıń avtonomiyasın bastırıw emes, al, sawǵalar, húrmet, izzet, neke awqamları hám de áskeriy oljalardı bólistiriw arqalı olardı ulıwma el sheńberinde uslap turıw edi. Yaǵnıy, húkimdardıń jeke xarizması qut, yaǵnıy, aspannıń márhamatı hámde baxtı sıpatında túsinilgen. Bul jeńisler hámde saxıylıq penen tastıyıqlanatuǵın edi. Biraq, muxaddes qabıq artıında basqarıwdıń pútkilley aqılǵa muwapıq usılı jasırınǵan edi. Qaǵannıń dala orayın qala túyinleri menen baylanıstıratuǵın isenimli adamlar hámde Nayıplar da bar edi. Tiykarǵı shaxslar qatarına tómendegiler kirdi, sawda orayları hám de qáwim awqamlarında tártip, bajı jıynaw hám elshilerdi qabıl etiwdi qadaǵalawshı wákiller, shadlar hám yabǵular, shegara aymaqlarındaǵı dinastiya wákilleri bolıp olar orınbasar hám de sarkarda wazıypasın atqarǵan, tarxanlar hám de begler, Sáferberlik kóteriletuǵın áskeriy xámde ruw aqsúyekleri, bul buwınlar awır diyxanshılıq byurokratiyasısız, biraq wazıypalardıń anıq bólistiriliwi menen iykimli iyerarxiyanı payda etken. Dala komponenti áskeriy kúsh xámde kárwanlardıń qorǵanıwın, qala komponenti bolsa dáramat, ónermentshilik, maǵlıwmat xámde diplomatiyalıq baylanıslardı támiyinlegen. Huqıq sisteması, dinastiyanıń mártebesin, sawǵalar tártibin, awqamlaslardıń minnetlemelerin, zorlıq hámde tınıshlıqtıń ruxsat etilgen túrlerin bekkemlewshi tóriw, úrp-ádetler hámde qaǵıydalar jıynaǵına tiykarlanǵan. Eń áhmiyetli qararlar aqsúyekler hámde jaqınlardıń keńeslerinde qabıl etilgen. Bul jerde hár bir abıraylı topar óz mápleri esapqa alınǵanın kórsetiwge umtılǵan. Qaǵanlıq hákimiyatı elitalardıń básekisin birgeliktegi háreketke aylandırıw uqıplılıǵı sıpatında kóringen. Miyras qaldırıw dástúrge kóre qatań qızıqlı bolmaǵan. Joqarı hákimiyatqa bolǵan huqıq, jas, xızmetler hámde qollap-quwatlaw funkciyası sıpatında qabıl etilgen, bultınıshlılarda kelisimge imkan bergen, daǵdarıslarda bolsa jánjellerdi keltirip shıǵarǵan. Dál sol sebepli kúshli húkimdar dáwirinde konfederaciya bir pútin organizm sıyaqlı kóringen, orayı hálsiregen waqıtta bolsa qanatlar arasında Taxtlar urısı baslanıp, bunı húkimdar tiriliginde-aq názik kadrlar siyasatı hám wákillikli wákillerdi almastırıw arqalı aldın alıwǵa tuwra kelgen. Tún yabıw dáwirindegi qaǵanlıq ekonomikası jollar ekonomikası edi. Jollar tek jipek hám sawǵalar emes, al qadaǵalaw quralın da bergen, bajlar muǵdarın belgilew, qáwipsizlikti támiynlew hámde jánjellerdi sheshiw huqıqın támiynlegen. Bajxana ámeliyatı Tamǵa, yaǵnıy mur, belgili bir waqıttıń ózinde fiskal tártip arqalı belgilengen. Bunıń nátiyjesinde tovarlar háreketi yuridikalıq dizimge iye bolǵan. Jetisiw qalaları hámde Shúy oypatlıǵı boylap kárwanlar talabına baǵdarlanǵan ónermentshilik ustaxanaları hámde bazarlar, metallǵa islew beriw, teri hámde toqımashılıq, súyekke islew beriw, at sawdası jumısın dawam ettirgen. Otırıqshı oraylar tikkeley Wálayatlarǵa aylanbaǵan, olardıń elitaları ǵárezsizlikti saqlap qalǵan, biraq olardıń tóbesinde tutunlar hám de drujinalardan ibarat túrkiy úst qurılma bolıp, bul turaqlılıqtı támiyinlegen hám aylanıs qárejetlerin azaytqan. Kóshpelilerdiń máwsimlik cikli, qıslaw hám de jazǵı jaylawlar arasındaǵı kóshiwler qalalardıń máplerine sáykeslestirilgen. Sharwa mallari hám de qayta islew ónimleriniń bir bólegi bazarǵa baǵdarlanǵan. Qala bolsa ónermentshilik, metall, násik buyımlar hámde eń áhmiyetlisi maǵlıwmat penen támiyinlengen. Maǵlıwmat aǵımları bir waqıttıń ózinde bir neshe tilde ámelge asırılǵan. Dala aqsúyekleri arasında, túrkiy sawda ortalıǵında, soǵd diplomatiyada shıǵıs baǵdarlardı, Qıtay, Batıs baǵdarda grek hám de orta parsı tilleri qollanılǵan. Túrk sarayındaǵı jazıw ele arxon jazıwları dáwirindegi de áhmiyetli rol atqarmaǵan. Sonlıqtan soǵd jámáátlerinen kelgen dáldálshı awdarmashılar hám de xatkerler bul ekonomikanıń tiykarǵı texnikalıq xızmetkerler esaplanǵan áskeriy shólkemlestiriw dalaǵa tán principler hámde sawda jolların qorǵaw talapların úylestirgen, tiykarın atlı ásker quraǵan uzaq aralıqlarǵa reyd jasay alatuǵın jeńil oqshılardan baslap elshiler hámde kárwanlarǵa joldaslıq etetuǵın boysınbaǵanlardı jazalaytuǵın awır qurallanǵan Drujinalarǵa shekem áskeriy tártip tek ǵana jazalar arqalı emes, al oljanı bólistiriw hám de jámiyetlik dańq arqalı da támiyinlengen. Túrk aqsúyekler ushın qaǵannıń kózge kórinetuǵın jomartlıǵı zıyapatlar, sawǵalar, inamlar hám háshemiyat emes, al keri baylanıs mexanizmi edi. Jomart emes dawıslardı joǵaltadı, jomart bolsa Jeke tabıstı jámáátlik sadıqlıqqa aylandıradı. Dál sol sebepli kóshpelilerdiń ar-namıs ekonomikası hám qalalılardıń shártnama ekonomikası bir noqatta ushırasatuǵın edi. Ekewi de turaqlılıqtı talap etetuǵın edi. Girewler hám neke awqamları institutı da usıǵan alıp kelgen. Aqsúyeklerdiń ulları sarayda tárbiyalanǵan ruwlar hám de diasporalar arasındaǵı nekeleri bolsa isenim baylanısların bekkemlegen. Soǵdiyler ayrıqsha orın tutqan. Olar tek ǵana sawdagerler emes, al shólkemlestiriwshiler de edi. Esap-kitaptı biler, shártnamalar dúzer, qońsı mámleketlerdiń saray máresimlerinen xabardar edi. Tún Yabǵu sarayında olar dalanıń áskeriy kúshi menen qalalardıń qarjılıq ámeliyatı arasında baylanıstırıwshı wazıypanı atqarǵan. Biraq túrkiy aqsúyekler de biypárwa emes edi. Qanat basshıları ushın jeke tabıslar, buyırtpashılar jáne de bazarlarǵa shıǵıw jolları bir qansha áhmiyetli edi. Sol sebepli asıwlar, suw derekleri, jaylaw jolları hám de dáryalardaǵı kópirlerdi qadaǵalawǵa itibar qaratılǵan. Bul noqatlar tásir ótkeriwdiń tábiyiy qurallarına aylanǵan edi. Qaǵan kelisim buzılıw qáwpi tuwılǵanda aralasqan, dudunlardı almastırǵan, bajı úleslerin qayta bólistirgen, báseklesiw kúshin áskeriy jeńiske baǵdarlaw ushın birgeliktegi júrislerdi baslaǵan. Qaǵanlıqtıń finansı tek talan-taraj hám salıqlardan ibarat bolmaǵan. Durıs, salıq hámde sawǵalar ásirese baǵınıshlı knyazlar, qádiriyatlar hámde kóp adamlar menen sadıqlıǵın tastıyıqlaǵan batıs shegaralarda áhmiyetli orın tutqan. Biraq barlıq esap-kitaplardıń tiykarın tovarlar háreketinen keletuǵın turaqlı dáramatlar quraǵan. Qalalardıń jergilikli zarpları dástúrge awırlıq ólshemleri hám de usılların saqlap qalǵan. Túrkiy hákimiyat bolsa ádette bar pul ámeliyatın buzbastan oǵan bajı hám de shaxslar ústinen qadaǵalaw ornatıw arqalı beyimlesiwdi maqul kórgen. Bul jat basqarıw shıǵınlarınan qashıw hám de Álle qashan islep turǵan sistemalardıń óz mápleri jolında paydalanıw imkaniyatın bergen. Qaǵanlıqqa sawdager kózi menen qaralsa, ol eń dáslep kepillengen ótiw jolı, tanıs tarifler jıynaǵı hám de múrájat etiw múmkin bolǵan hákimdi kóredi. Dala jolbasshısı kózqarasınan bolsa, ol abırayın arttıratuǵın sawǵalar, dańq-ataq, qural-jaraq hám de siyrek ushırasatuǵın buyımlar deregi bolıp kórinedi. Ulıwma alǵanda, bul tártip paydasın beretuǵın edi. Bunsız awqam on jıl da jasay almas edi. Ideologiyalıq jaqtan dúnya buǵı húkimdarlıǵı muxaddes vertikal hám kóptilli dúnyanıń pragmatikası arasındaǵı teń salmaqlılıqtı saqlap qaldı. Máresim dárejesinde qaǵannıń aspan hámde ata-babalar menen baylanıslı atap ótilgen bolsa, ámeliy jaqtan qalalardaǵı hárqıylı isenim hámde Úrp-ádetlerge, eger olar qáwipsizlik hám de dáramatlarǵa zıyan keltirmese, keńpeyillik kórsetildi. Buddizm, zardushtiylik hám de xristianlıq jámáátleri bir qalada qatar jasay alatuǵın edi. Saray ushın bul diniy siyasat ushın emes, al sawda orayınıń belsendiligi kórsetkishi edi. Bul ortada túrkiy elita diplomatiya kónlikpelerin, Qala elitaları bolsa qala kúshleri tili hámde olardıń kútiwlerin ózlestirdi. Nátiyjede konfederaciya kóp milletli imperiyaǵa sińisip ketpedi, sap kóshpeli de bolıp qalmadı. Ol tovarlar, elshiler hámde ideyalar ótetuǵın kópirge aylandı hám bul kópir islep turǵanda on oq jalǵız jayǵa baylanısqan halda qaldı. Tunyabǵu qaǵanıń urısları hám diplomatiyası úshin elis, yaǵnıy Kavkaz, Toxaristan hám Jipek jolınıń shıǵıs oazisleri arqalı ayqın kórinedi. Biraq olardıń hár biriniń artında bir qıylı logika jatatuǵın edi, jollar qáwipsizligi, sawda tabısların qayta bólistiriw hám qaǵanattı qońsı mámleketler ushın májbúriy awqamlasqa aylandırıw. Áskeriy jaqtan bul tez atlı háreketler awqamlaslar járdeminde uzaq qamallar alıp barıw qábileti hám boysınbaǵanlarǵa ayawsız jaza kórsetiwdi ańlatatuǵın edi. Sonday-aq, diplomatiyalıq tárepten bolsa neke awqamlarınıń oyını girewge alınǵanlardı almastırıw jáne de ataqlar hám elshilerdi sawǵa etiw, sonday-aq, dilmashlar hám de sawdagerler diasporalarınan dala diplomatları sıpatında paydalanıwdı óz ishine alatuǵın edi. Onıń sırtqı siyasatı sonnan kelip shıqtı, dala kúshleri qalalar hámde patshalıqlarǵa óz mashqalaların ózleri sheshiwden góre tezirek hám arzanıraq sheshim tabıwǵa járdem bergen waqıtta eń joqarı bahasına iye boladı. Kavkaz baǵdarı Túrk-Vizantiya jaqınlasıwınıń shańı hám sol waqıtta qaǵanlıqtıń úlken imperiya jánjeline arılasıwınıń eń jarqın epizodına aylandı. Rim mámleketi hám de Sasaniyler Iran arasındaǵı hálsiretiwshi urıs fonında Tunya bu imperator Irakliy tárepin aldı. Buǵan sebep eki táreptiń mápleri sáykes keldi. Vizantiyalılarǵa Kavkazardı tayanısh noqatın sińdiriw ushın Irannıń arqasındaǵı kúshli awqamlas kerek edi. Qaǵanlıq bolsa kárwanlar xámde elshilerge Qara teńizge tuwrıdan-tuwrı jol ashıp, parslardıń Kavkaz dárwazaları ústinen qadaǵalawın xálsiretpekshi edi. Awqam elshiler almasıwı, sawǵalar xámde vizantiyalı avtorlardıń atap ótiwinshe sol dáwirde tek ǵana shańaraqlıq emes, al xalıqaralıq kelisim tili bolıp xızmet etken rámziy neke shártnamaları menen bekkemlendi. Qaǵannıń shadlarınan bolǵan tuwısqanı basshılıǵındaǵı túrk áskerleri Dárbandtıń tar jolı arqalı ótip, Irannıń áskeriy hám de siyasiy járdemine súyenetuǵın Iberiya paytaxtı Tbilisiy bosaǵasında toqtadı. Dala áskerleri ushın qamal daladaǵı manevrge qaraǵanda kemrek ádettegidey bolsa da, Irakliy menen awqam háreketsheń atlılar zárbesi hám de kamal mashinaları hám de rimliklerdiń injenerlik tájiriybesinen paydalanıwdı birlestiriwge múmkinshilik berdi. Altı júz jigirma jeti, altı júz jigirma segizinshi jıllardaǵı júris qalanıń qulawı menen juwmaqlandı, bunnan keyin tásir Shıǵıs Kavkaz artına jayıldı. Jergilikli húkimdarlardıń bir bólegi qaǵan qáwenderligine ótti, basqa bólegi awqamnıń tólewiwge uqıplı shetki aymaǵına aylandı. Bunıń ámeliy nátiyjesi bajlardı qayta bólistiriw, asıwlar arqalı kárwanlardı ótkeriwdi kepillew, sonday-aq, Kavkaz saraylarında túrk wákilleriniń rolin kúsheytiw boldı. Kavkaz háreketi qaǵanlıqtıń tek qorqınısh faktorı emes, al tártip faktorı da bola alatuǵının kórsetti. Sonıń ushın sawda qalaları ján-táni menen haqı tóleytuǵın edi, sebebi tártip izinen payda keletuǵın edi. Toqarıstan baǵdarı kúshlerdiń basqasha dúzilisine tiykarlanǵan bolsa da, usınday wazıypanı sheshti. Oks dáryasınıń qublasındaǵı Post-Eftaliy hámde Buddist Iranzaban knyazliklerdi túrkiy húkimdarlıq sheńberinde saqlap qalıw, Eftaliy mámleketleri qulawı aqıbetinde bul aymaqta Baktriya hámde Kapisadan Bamiyan hámde Zebulistanǵa shekem sozılǵan múlklerden Jamax aymaǵı payda boldı. Bul jerde hákimiyat jergilikli dinastiyalardıń abırayına, ekonomika bolsa ónermentshilik hám de tranzitke súyenetuǵın edi. Tun Yabǵu bul aymaqqa basqarıw sistemasın engizip, ol jerde Yabǵu dárejesindegi dinastiya aǵzasın tayınladı. Bul ámelde vitse-húkimdar bolıp, onıń nızamlılıǵı túrkiy áskeriy qollap-quwatlaw hám de jergilikli tártip-qaǵıydalarǵa húrmet penen úylesken edi. Toxarstan yabǵusı Oks dáryasınıń joqarǵı aǵımın, Hindikush asıwların hámde Hind yarımatawında jollardı qadaǵalaytuǵın edi. Bul arqalı gezlemeler, tatımlar, qımbat bahalı taslar hámde Budda estelikleri ótetuǵın kárwan jollarınıń bir bólegin basqaratuǵın edi. Qaǵanlıq ushın bul teńiz artındaǵı tayansh emes, al óz ekonomikasınıń dawamı edi. Bul jerden Hindistanǵa at xámde metal jetkerip beretuǵın, ónermentler xámde ráqibler, sawdagerler menen birge xáreket etetuǵın túrk áskerleri xámde drujinshiler elshiler xámde sawda kárwanlarına joldaslıq etetuǵın edi. Aralasıw zárúr jerlerde sınalǵan usıllar qollanıldı. Bir neshe mıń atlı áskerli tez jazalaw júrisleri, knyazler arasındaǵı jánjellerde tóreshilik, Ádalatsız salıq jıynawshını hesap-kitaptı biletuǵın hámde bazar menen kelise alatuǵın ıtıw-dıwın menen almastırıw. Nátiyjede aymaqta túrkler joqarı hákimiyatı bekkemlendi. Jergilikli tártipler pútkiley buzılmadı. Usınıń esabınan qaǵanlıq turaqlı dáramat hámde qublada strategiyalıq tereńlikke eristi. Shıǵısta tı Rim oypatı oazislerinde tiykarǵı qarsılas jeke mámleket emes, al Jipek jollarınıń báseki ortalıǵınıń ózi edi. Bul jerde qalanı basıp alıw emes, al onda qaǵannıń kózi hám qolı bolǵan isenimli Tudundı jaylastırıw áhmiyetli edi. Ol bajlardı qadaǵalaydı, qáwipsizlikti támiyinleydi hám. elshilerdi qabıl etedi. Óz dinastiyaları húkimdarlıq etken Turfan xámde Gaochanda qaǵan tuwrıdan-tuwrı musadre qılıwdan góre siyasiy ǵárezsizlik usılın maqul kórdi, yaǵnıy awqamlaslıq nekeler, birgeliktegi kárwanlar jáne de qáwip-qáter dáwirinde túrkiy áskerlerdiń jaylastırılıwı hám qaǵannıń kórsetpeli saparları, Bunda Qıtaydan kelgen elshiler, zoǵd sawdagerleri hám de dalaǵ súyekleri bir máresimde ushırasatuǵın edi. Bunday qos tırnaq ishindegi jumsaq hákimiyat eki túrli nátiyje berer edi. Birinshisi, ol urıs qárejetlerin azaytar edi. Qalalardıń ózleri túrk jollarınıń qáwipsizliginen mápdar edi. Yaǵnıy ekinshisi ol shıǵıs oazislerdi tek ǵana hújjetler arqalı emes, al adamlar arqalıda qaǵanlıqtıń oraylıq kósheleri menen baylanıstırar edi, yaǵnıy tudunlar xámde tilmashlar qala turmısınıń ajıralmas bólegine aylanıp sol waqıtta qaǵan qarargahınıń wákilleri bolıp qalar edi. Shıǵıs túrkleri hám de Qıtay húkimdarları menen qatnasıqlar keskinlesken dáwirlerde bul tarmaq qaǵanlıqqa sheksiz qamallardan qashıp tiykarǵı sawda jolların qadaǵalawda uslap turıw imkaniyatın beretuǵın edi. Tun Yapqudıń áskeriy texnikası dalanıń artıqmashlıqları hám de qońsılardıń sabaqlarına tiykarlanǵan edi. Soqqı kúshi bir kúnde awır piyada áskerden góre kóbirek aralıqtı basıp óte alatuǵın atlı ásker, sawash ornı hám de waqtın tańlawda erkinlik beretuǵın edi. Sadaqlı jeńil atlılar dushpannıń baylanıs jolların buzıp onı bos jerlerge alıp ketetuǵın edi. Awır drujinalar hámde saylap alınǵan júzlikler bolsa sheshiwshi sawashta jumıstı juwmaqlaytuǵın yamasa qamal waqtında hújim poziciyaların uslap turatuǵın edi. Trebushetler, taranlar hámde minralar zárúr bolǵanda awqamlas injenerler hámde qalalardan kelgen ónermentler tartılatuǵın edi. Tbilisi janındaǵı qamallar hámde Kavkaz artındaǵı bir qatar Bekinislerdiń Romeya tárepindegi qánigeler menen tıǵız bir eslesiwde ótkerilgeni biykarǵa emes edi. Barlaw sawdagerler hámde doslasqan saraylar arqalı támiyinlenetuǵın edi. Olar bahalar, zapaslar hámde keypiyatlar haqqında aldın ala xabar beretuǵın edi. Támiyinat sisteması kóshpeli jollarǵa tiykarlanǵan edi. Ásker tayarlanǵan mánziller awıl qorları hám de rekviziciyalar esabınan jasaytuǵın edi, al jorıqlardıń tiykarǵı burılısları bolsa dushpan lay yamasa ıssı sebepli azı bolǵan máwsimlerge rejelestiriletuǵın edi. Ásker ishinde tártip máresim hám de máp úylesiminde saqlanar edi. Jorıqlarda qatnasıw oljadan úles, ataq kóteriliwi hám eń áhmiyetlisi qosıq esteliginen orın beretuǵın edi, Al tabıslı shabılıslardan soń jappay bólistiriliwler jeke erlikti jámiyetlik sadıqlıqqa aylandırar edi. Qaǵanlıqtıń diplomatiyalıq sisteması áskeriy sistemadan kem texnologiyalıq emes edi. Elshilikler sawǵalar dizimi menen támiyinlenetuǵın edi. Onda hár bir zat siyasıy mánige iye edi. Jipek, mártebeni tán alıw, qural-jaraq, birge urısqa tayarlıq belgisi, atlar, jıldamlıq wádesi, siyrek ushırasatuǵın terler hám de ónermenshlik buyımları, sawda úyleri xoshkewilliginiń belgisi. Soǵday awdarmashıları hám de xatkerleri awızeki kelisimlerdi Konstantinopol, Ktesifon hám de qońsı túrkiy húkimdarlar qarargahlarında túsinikli bolǵan xatlarǵa aylandıratuǵın edi, olar fon qatnasıqların da qollap-quwatlaytuǵın edi, bayramlar menen qutlıqlawlar, táziye xatları, jol ahwalı haqqındaǵı maǵlıwmatlardı almasıw, usılar qatarında, dereklerdi jiyi tilge alınatuǵın, neke awqamları, erisilgen kelisimlerdi bekkemleytuǵın edi, olar romantikaǵa emes, al logistikaǵa xızmet etetuǵın edi, tuwısqanlıq baylanısları paydalı shártlerdi uzaq múddetli etetuǵın edi, Giriw sisteması kórinisti toldırar edi. Aqsúyeklerin ulların qaǵan yamasa awqamlas patsha sarayında tárbiyalaw bir waqıttıń ózinde hám mektep, hám tosattan satqınlıqtan qamsızlandırıw wazıypasın atqarar edi. Aqırında tabıstıń artqı tárepin de kóriw áhmiyetli. Kavkaz júrisi dańq hámde tabıs keltirdi. Biraq jergilikli aqsúyekler hámde awqamlaslar arasında bir qatar minnetlemelerdi de júzege shıǵardı. Toqarıstan qubla shegaraları bekkemlendi, biraq abıraylı orınbasar Xamse tórelik ushın kúshlerdiń turaqlı qatnasıwların talap etti. Shıǵıs oazisler bajı tóledi, biraq qońsılar menen násik teńsalmaqlılıqtı talap etti, sebebi olardıń mápleri de sol jollardan ótetuǵın edi. Tun Yabǵu qararlar tarmaǵın jeke basqarar eken, konfederaciya tártipten payda kóretuǵın edi. Olardıń hálsirewi menen sol minnetlemeler keskinlik noqatlarına aylanar edi. Awqamlaslar sawǵalardı, qalalar qorǵawdı, orınbasarlar wákilliklerdi tastıyıqlawdı kúter edi. Sonıń ushın onıń húkimdarlıǵı dáwirindegi áskeriy hám de diplomatiyalıq jetiskenliklerdi bir mártelik qaharmanlıqlar sıpatında emes, al atlı áskerler, sawdagerler, tilmash hám de orınbasarlar bir baǵdarda islegen puqta sistema sıpatında túsiniw kerek. Bul sistema Tun Yabǵudıń tiykarǵı miyrasına aylandı. Ol dala kúshiniń tek ǵana alıp qoymay, al baylanıstırılıwı, qalalar, bazarlar hám de patshalıqlardıń baylanıstırıwı, joldı hákimiyat deregine aylandırıw múmkin ekenligin jáne bir márte kórsetip berdi. Ol dúnyadan ótkennen soń, jollar birden basqasha tilde sóyley basladı. Bajıxanalar tartıstı. Awqamlaslar sawǵa kútti. Básekilesler bir-biri menen jarıstı. Dulu hám Nuwshibi arasındaǵı kelispewshilikler sonı kórsetti, teń salmaqlılıq tek ataqlarǵa ǵana emes, al, olardı sheberlik penen basqara alatuǵın adamǵa da baylanıslı eken. Solay bolsa da, Tunyabǵudıń izi qala hám dala úrp-ádetlerinde, kárwansaraylardıń tınıshlıǵında, qıslawlardıń tártibinde saqlanıp qaldı. Hár bir tamǵa, belgilengen hár bir baha, qáwipsiz ótilgen hár bir ótkel, bulardıń hámmesi onıń dáwirinde islep shıǵılǵan qaǵıydalar. Onıń dáwirinde kóshpeliler dańqı tártip-intizam valyutasına aylandı. Kárwanlar eń qısqa joldı izler eken, Dúnya búǵiw atı tariyxshılar, ekonomistler hám dúnyalar arasındaǵı Kópir qurıp atırǵanlar arasında jáne tilge alınbaqta. Búginshe usılar. Video sizge maqul kelgen bolsa bizge álbette layk basıń, qollap-quwatlań hám de kommentariy jazıwdı da umıtpań. Keyingi dáwirlerde kóriskenshe salamat bolıń.